טייערע חשוב'ע תלמידים, דער אייבערשטער האט געהאלפן אז אונז זעמיר זוכה צו זיין דא אין ארץ ישראל, איסור חג פסח שנת תשע"ן, עיין ט, אונז זעמיר זוכה געווען צו זיין ביים הראש האס ציון, אויסזאגן תהילים, דער הראש האט צוגעזאגט, ווער ס'העט ענדיגן תהילים ביי זיין ציון,

און זייער וויי געטון, איך ווייס דו גלייבסט נישט, און קענסט דיך פרעגן קשיות קשיות, ס'איז דא א ים מיט קשיות, קענסט דיך פרעגן קשיות, דער רבי האט אמאל געזאגט, די שיינקייט פון די אייבישטער איז, און די שיינקייט פון די צדיקים איז, אז מען פארשטייט זיי נישט, וואלט מען זיי פארשטאנען, וואלט איך געווען סך הכל דער גאנצער צדיק אזוי גרויס ווי מיין קעפעלע, וואלט געווען כביכול דער גאנצער אייבישטער אזוי ווי מיין קעפעלע, חס ושלום. נאר די שיינקייט פונעם אייבערשטן, די גרויסקייט וואס דער אייבערשטער איז, אז מען פארשטייט אים נישט. אבער דער רבי האט אויסגעפירט, מען זאל נישט גיין און מיינען זאגן יעצט אז ס'לוינט זיך צו האבן קשיות ווייל דאס איז די שיינקייט. וואויל איז די מענטש וואס האט נישט קיין קשיות. איז די ערשטע זאך דארפט עטץ וויסן, מען דארף גלייבן אין יעדע ווארט וואס א צדיק זאגט. איך טרעף א בחור יעצט אויך אין אמעריקע, זאגט ער מיר איך זאג נישט מער קרבנות הנשיאים. איך זאג פארוואס? ווייס נישט, העלפט נישט. מען קען נישט א סגולה פון א צדיק, דער רבי שרייבט אין ספר המידות, מי שקשה לו למצוא זיוויגו, וועם ס'איז אים שווער צו טרעפן א שידוך, יהרגל עצמו בקרבנות הנישואין, זאל ער זאגן יעדן טאג די קרבנות הנישואין, מהראש האט עס געדרוקט עס אין קונטרס מציאות הזיווג, און צו מיר איז היינט איבערגעדרוקט אין אידיש נאכן קונטרס דיין שידוך גייט אנקומען, עס נעמט אפאר מינוט יעדן טאג, אז געלופען א צדיק, אז דו זעסט נאכנישט דיין שידוך איז קודם כל וויפיל שידוכים זאגסטו אפ? און צו דעם וויל איך טאקע צוקומען ווייל פריער האב איך מיר געזינגען דא א ניגון, אז באשעפער געב מיר א שידוך, אוי זינגטס מיר נישט מיט, עטס קענטס נישט די ווערטער זינגטס מיר נישט מיט, אוי באשעפער געב מיר א שידוך, ווייל איך האלט עס מער נישט אויס, באשעפער געב מיר א שידוך, ווייל איך האלט עס מער נישט אויס, נישט קיין חילוק צו זי איז בלאנד אדער שווארץ,

אבער פרי געזונגען נישט קיין חילוק צו ס'איז אשכנזיש אדער ספרדיש די עיקר איז נישט קיין קרענקיש נישט קיין חילוק צו ס'איז אמעריקע צו ארץ ישראל רופט זיך אן א בחור נא נא נא נא נא איך פאר נישט אויף ארץ ישראל שעפעלע די ווייסט ווי מ'וואוינט? ווער וויל נישט פארן אויף ארץ ישראל קוק אן דער חתן.

מ'וואוינט, ווייסט ווי מ'וואוינט שלומי? ווי? דארט ווי דער אייבישטער זאגט, ס'איז דא אזא שיינע ניגון פון יום טוב ערליך, ווי זינגט ער אזוי די ניגון פון פון פון די אמונה, די די נאטור הייסט די ניגון, אוי, אינמיטן מיטן די ניגון, נו, ניין ניין, נישט אהין גייט מען וואוינען. און מיט וועמען א שידוך מען טוט, נישט ווייל אים טוט לוינען און ער מיינט אז ס'איז פאר אים גוט, אלעס איז פון אויבן אן געשריבן, די הוט און שיך וואס ער האט אויסגעקליבן, הייסט מען גיין איז גיין, הייסט מען שטיין איז שטיין, ס'קען גארנישט געשען אליין.

איך דארף אזוי, איך דארף אהער, איך דארף אהין. ביי תפילה קען מען זיך עקשנ'ען, אבער ווען ס'קומט למעשה מען טראגט אן א שידוך, גוט, טראגט אן א שידוך. קוק אן, ער אלס יונגער בחור וואלסטו געוואלט האבן א שייטל, ניין? א בלאנדע לאנגע שייטל? וואסערע קאליר האסטו געוואלט? האט אים אנגעטראגן א טיכל, קיין ווארט נישט געזאגט.

דיר זיי דיך מחזק אז אז דו פארסט צוריק אויף אמעריקע און ער נעבעך דא אבער למעשה די חתונה גייט איז א קאפאלע מיט זיי האבן זוכה געווען צו זיין דא אין ארץ ישראל אונז זעמיר נאך אלץ דא און אונז גייען מיר ווייטער ארום גיין צו מקומות הקדושים דארף מען ווייטער מתפלל זיין הערסט? אבער מען דארף גלייבן דארף גלייבן אז איך שטעל אויף א פראבע איך געב דרייסיג טעג פאר מרשת ביז דרייסיג טעג ווער איך א שידוך איז גוט אנישט אנישט איז וואס? אז נישט ווערט דער צדיק אויס צדיק, אז נישט ווערט דער אייבישטער אויס אייבישטער. שלמה המלך ווען ער האט געבויט די בית המקדש האט ער געבעטן דעם אייבישטן אז ווען א איד וועט קומען דא און ער וועט בעטן עפעס, זאלסט אים געבן לויט אויב דו פארשטייסט אז ס'איז גוט פאר אים, אויב נישט געב נישט. און אויב א גוי וועט קומען דא, וואס ער וועט בעטן זאלסטו אים געבן. יא.

ברוך השם איך קען עס נישט, אבער מען וויסט וואס דאס מיינט אז ער שעלט קודם זיין גאט, ווען א גוי רעגט זיך אויף עפעס גייט אים נישט גוט, ער שעלט די מאמע פון זיין פון זיין אפגאט, מרים. איי די וואס ביסטו וואס איז די וואס איז דיין שוין דאס איז ער דאס איז א גוי, א איד האט שלמה המלך געוויסט אפילו איך וועל עס נישט באקענען,